Awle, thlirtute, he kan hripui leng karah hian enge in lo an? Inchhungkuain in lo dam tlan theuh ka be che. Vawiin chu chawhmeh nei maksak thei ram atangin Hollywood milar, bal thei deuh deuh te leh he khawvela thil mak dangdai te chawhpawlh leh nuai mai ang aw. A hmasa berah chuan Vietnam rama an chawhmeh ngaihhlut em em pakhat chu bawngpui eng lo hi a nia. Kan Hammaradesh-a pawh bawng zun leh ek ei kan awm ve tho kha maw? Chutiangin Bawngpui serh chhum tui hang hawp hi Vietnamese ho chuan tui an ti ve hle a ni. Mahse, Bawngpui englo zet hi chu a hmin tui tawk vel chiah chhum turin minute sawm sarih panga vel chhum a ngai a. Mahse, chhum hmaa a englo silfai nan hian darkar sawm zet hun a ngai thung a, chuvangin Bawngpui englo an siam dawn chuan kar khat vel inpuah chah nan hun an hmang thin a. Hmanhmawh deuha cooker a phit chawp chuk chuk chi a ni hauh lo a nih chu aw. Pahnihna hi chu chawhmeh nun rawng tiin a hming hi phuahsak mai ang aw. China leh Japan vela an ei uar tak, mahse khawvel hmun hrang hrang atanga sawi ser leh dem hlawh chawhmeh chu Ying Yang Fish leh Frog Sashimi te hi an ni a. Heng sangha leh utok te hi a nung chungin an ei thin. Ying Yang Fish te hi a lu chin hnuai lam a phuhlip an ziah hnuah tel sa ah an kang a. A taksa lam ei theih a a hmin hnuah a lu erawh chu a la nung reng a. Chu chu sangha a thar lam zia tarlan nan an hmang a, tin frog sesame hi a zak hnuai atanga a ke hmawr thleng a vun an lip thla a, chawhmeh dangte nen an hel ei ta thin a ni. U tawk taksa bung hrang an ei chuap chuap lai hian a lu lam erawh chu a la thi lo tih hriat takin a lo la che thei thin a ni. Chu chuan mi tam takte rilruah khawngaihna a tuah a, hetianga thil nung sawisatute ram hian dem an hlawh hle a ni. Le, kan hre theuh anga celebrities kan tih te hi mi vantlang chung lama leng leh an che zia engkim mi te ngaihven an nia. Mahse, mi lar thenkhat i rin aia bal che tawih lo ve thei tak tak hi an lo awm nual ania aw. One Direction boyband atanga kan hriat lar Harry Styles chanchin ngaithlang aw. Harry hi a rim tui vak lo tih sawi thawm a awm a. Chicago B six Radio tenah an band member Tomlinson an kawmnaah pawh Tomlinson hian sawi chhuakin Harry hi ka ngei thei lutuk. A vawi apiangin minute sawm dawn lai chu vawi lo awmin a awm char char zel a, a uih thei bawk si, tiin a sawi a. Tin, The Daily Star ten an report danin Harry a bialnu hlui Taylor Swift pawhin Harry chu a thaw a uih thei hle a, a thaw rim hi coffee, meizial leh zu chhing rim a nam reng thin niin a sawi ve bawk a. Tin, an band member zinga ngawi chawi ber Zayn Malik pawhin Top of the Pops te a hrilh danin, Khawvela pawisa zawng zawng hi hlawh dawn pawh ni ila, he remo zah hi chu ka hnim duh kher lo ang, a ui e mai tiin a lo sawi ve bawk a. Harry hi a lan dan ah hian a lo bal rul zek a ni maithei ni. Pahnihin ah chuan Kristen Stewart, Robert Pattinson nena an inngaihzawn lai ah khan let leh lawk ang aw. Kristen hian inbual leh lusuk a peih lo ve hle a, tin aha pawh nikhat ah vawikhat a nawt peih trawk a. Bakah perfume a hmang khat hle niin mi thenkhat te chuan an sawi a, tin a bialpa Robert Pattinson nena an inchu e kha e ve dawn lai pawhin a rima tui loh avangin Robert Pattinson hian a peih lo san leh daih zel niin an sawi bawk a. Chung thuleng vel neuh neuh te chu Kristen chuan Vogue UK ten an kawmna a sawi chhuakin, Robert khan kan awm dun laiin nghawng leh zak vela liah a ching hle a, a hnua a rim ti reh tura in bual kher kha ngaiah pawh ka lo ruat lo a tiin a sawi a. Hei hi chu ka sawi thui zui lo mai ang, mahse comment section ah khan in ngaihdan in lo thai lang zawk mai dawn nia aw. Vawiin kan video chu chawh pawlh nawk ang kan tih tawh kha, coffee ngaina tute tana en ngei ngei tur kan sawi ve leh lawk ang. Thailand ramah an coffee ngaihsan leh dahsan em em chu Black Ivory Coffee hi a ni a. Mahse he Black Ivory Coffee siam nana coffee rah an tel hi a rah thar lam a kung atanga an lawh hnu a rep ro a ni lova. Coffee rah chu sai an ei tir te te phawt a, saiin a pai tawih zawh loh coffee rah a ek chhuah leh te chu an chher khawm a, tichuan an silfai hnuah coffee-a an tel ta thin a ni. Black Ivory Coffee ngaina tute chuan coffee dang aia a tui zawk thu an sawi a, coffee dang angin a kha ve vak lo va, tin a rim pawh chocolate dream a nam chek chek niin an sawi a, nang i in ve chhin chak em heng coffee hi. Mizo te pawhina kan hriat lar em em, zaithiam hmeltha nui mawi zet leh designer ni bawk Jessica Simpson pawhin, Reality show host Ellen-in a kawmnaah khan aha a nawh peih loh thu a lo sawi ve tawh bawk a, Ka ha hi nitin ka brush lo a, ha tihtletna ka vuah lo chung pawn ka ha hi chu a var em em tho a, ka ha ka nawh peih loh ni chuan puan ten ka hru a, mahse ka thaw uih chuang lo a nia, ka chhuah rim tuihna te in ka chhuah ziah thin a nia, tiin a sawi ve leh bawk a. A dawt leh ah chuan a chhiat loh vervawr lutuk avanga khawvel hriathlawh Megan Fox a che chhia. a zah thu a la sawi bang thei lo. FHM ten an kawm na ah Meghan hian veikhat chu a inthiar zo ah toilet a flush theih nghilh thu a sawi a. A thiannu in, Hey Meghan, ka toilet ah i an lawt nghek a, engah nge i flush leh si lo tia a chhuah chhalh thu a sawi a. Hetiang deuh ah chetchhiat na, ngaihtuah chhuah zawng ringawt pawh a mur chuai chuai na ang hi i tawng ve tawh em? Toilet chungchang kan sawi ta sa sa, Chinese ho chawhmeh mak. Vawikhat i hawp hnua toilet i pan nghal rum rum theihna tur hi sawi leh lawk ang aw. Sava bu sup. Sava te hian bu an chhirh lai hian hnah thel leh hmawlh kuang chang te reuh te te char khawm nan an chil an hmang thin a. Chu an chil chhum chu Chinese ho te hian rindan chi khat an nei a, chakna tam tak a pai niin an ring a. Tin, cancer natna pawh a tidam thei niin an ngai a. Mahse, damdawi thiamna hmanga proof erawh a ni lo. Chinese ho hi chu an duh mak thei e, in ti ve em? Mi lar hmeichhia te chet sawng nawi ve na lai hlir kan sawi a, mipa ho an inti thei dawn tlat. A changtupa lama Brad Pitt chanchin sawi ve liang aw. A fate ho an la sen laia thil thleng kha a ni a. Inglourious Bastard star Eli Roth-a chuan a fans te hnenah, Brad Pitt hian inbual nan hun a nei ngai lo a niang tiin a sawi a, Brad Pitt lah a lo inziap lo nasa mai. Hey thianpa, naupang paruk te pa ka nih hi aw, ka inbual hman aw zawng lo, nilengin ka faten min zun khum a, anmahni ka hre hul a, pakhatin min zun khum leh a, ka hru hul leh a. Chutiang reng reng karah chuan ka inbual hman i ring a mi tiin a chhang let a. Brad Pitt hi a lo kal hing ve ham ham zel a ni maithei ni. Awle, thlirtute, tun tum kan video tawp kharna atan chuan Facebook neitupa Mark Zuckerberg a thlalak i hmuh hian i lo enchik ngai em? Tuna i thlir mek, heng thawmhnaw ni lo, design dangdaih a ha lai hi i hmu khat viau ang. Kawr dang hi a nei miah lo a maw ni le te kha i lo ti ange? A chhan chu maw, chin dan dangdai tak a lo nei ru khiau reuh a nih chu. Mahse, a thu ruk kan phawrh sak hma in he channel hi i la subscribe lo a nih chuan khawngaih in min lo subscribe sak ve la. Video thar apiang i hmaih loh nan notification bell kha hmet in all ah i dah keuh dawn nia. Aw le, he Facebook neitu pa hi a tui zawng a tui ve bur chi, a ngainat zawng pawh duh over ve mah mah thin an tih ang chi, ze nghet tlut mai nei a nia. Hmanral aia lak luh ngai pawimawh tu a ni a, a thawmhnaw dahna closet ah chuan thawmhnaw design in ang, colour in ang a awm nual a, a hak lai a balin a fai nen a hak thleng leh mai zel thin. Heng colour te hi a ngaina ve hle pawh a ni mahna. Aw le, vawiin atan chuan duh tawk leh phawt ang aw, lal hmel tha ho. Video dawt leh ah a hmun ngai ah kan inhmuh khawm leh ngei ka beisei, chuan ka video a tawp thlenga min thlir sak leh avangin ka lawm lutuk e.